Хәерле көн исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучы дуслар. Татар радиосы үзенең матур бәйрәмен радио көнен э, э, Корстонның 25-нче катында Extra Lounge клубында, э, кафесында, ресторанында уздыра. Һәм инде миңа кечкенә генә вазифа тапшырылды килгән кунаклардан кыска-кыска гына интервью алырга, әңгәмәләр уздырырга. Һәммәлегем исемләрдә нәкъ менә шушы камер белән мин хәзер шөгыльләнә башлармын. Килгән кунакларыбыздан аларның фикерләрен, хәл кичерешләрен, тойгыларын барысын да барысын да якын арада шушы берничә минут эчендә ишетерсез һәм күрерсез.

монда. Ял итеп утырам, рәхәтләнеп. Безне карарга килдегез. Сезне карарга килдем. Бәйрәм белән котларга. Шәһәрне карарга килдем. Шундый матур. Менә дөресен дә шәһәрне бик матур күренә, бик күркәм күренә. Әйдәгез безнең радио тыңлаучыларыбызны, Татар радиосын, э, коллективын э, шушы матур күркәм радио көне белән тәбрикләп узыйк әле. Ну, чын күңелдән тәбрик итәм. Радио көне белән, профессиональ бәйрәмегез белән. Уңышлар, уңышлар, уңышлар. Бик зур рәхмәт, Света ханым. Чәйләрегез тәмле булсын.

Кырларым калдырып китмәгез. Ә кичке эфирларны ямьләндереп җибәрүче Айрат әфәнде Ильясов. Айрат әфәнде безне... Шундый матур сөйлисең, ә белеп тә. Безне шушы матур бәйрәм белән котлап үтсәгез иде. Безне һәм сезне, үзебезне дип әйтәм инде, барыбер әзрәк радиода эшләгәч ул теге. Э, кичке эфирларны ямьләндереп җибәрүче охранник булып эшли ди. Э, дөрестән дә э, бик зур бәйрәм, менә бик матур бәйрәм көне буе шатландыра, без шатландыра, сыз дип әйтик, сез бит инде иртәдән бирле димәм, ярый мин шул обедларга килеп җиткәч, нәрсә әйтергә кирәк, алга таба алга таба да шулай матур-матур эшләргә язсын. Радио алгычларны күбрәк татар радиосына гына э, татар радиосы ештыгына гына э, боргалап куйсыннар иде дигән теләктә калабыз инде димәк кемнәрдер э, бәлки белмидер дә әле шушы татар радиосы барлыгын кем белми менә белегез бар шундый радио тыңларга кирәк безнең белән гел булырга кирәк алдагы сиңа менә шәхсән үзеңә әйтеп китәсем килә әгәр дә саулык сәламәтлек булса безнең гаиләдә тыныч булса димәк без эшләячәкбез алга таба димәк безнең барысы да әйбәт булыр Шуңа күрә син үзеңне дә бәйрәм белән. Рәхмәт. Бәхетле бул. Рәхмәт. Сау бул. Сау бул. Кит. Пока. Мин дә шулай дим.

Ибраһимова. Римопа, хәерле көннәр сезгә. Хәерле көн. Сагынасызмы безне? Сагынабыз. Шуннан да сагынабыз, әмма сез дә безне онытып бетермисез. Нәрсә Аллага шөкер. шатландыра, э, без очрашып торабыз концертларда, шуңа күрә мин бик бәхетле. Хәзерге заман яшь җырчылары турында ниндирәк фикер туа сездә? Мине билгеле шатландыра менә төпле, шуннан да тавышлы җырчыларның сәхнәгә килү һәм менә монда сезнең э, э, тере Тавыш белән җырлау, тере тавыш, тере музыкантлар утырып, музык, тере музыкага, тере тавыш белән җырлаган, җырлау бик ошады. Менә үземнең яшьлекне, үзебезнең җырлап йөргән чакны искә төшердем. Шуннан да безнең заманда рәхәт иде. Аларны тоеп, шул музыкага рәхәтләнеп җырлый идек. Менә хәзер дә шундый булса, мин бик